Papiadó di Papiamento, Pueblo di Aruba, Boneiru i Kòrsou, bon biní na nos Aniversario di Koper, awe binti dos di November dos mil binti i un. Awe nos ta selebrá diesdos aña i mei di eksistensia di Fundashon Lanta Papiamento. Fundashon Lanta Papiamento a keda lansá binti dos di mei dos mil nuebe, ku e meta primordial pa konsientisá pueblo di Aruba tokante papiamentu ku ta idioma ofisial i idioma nashonal di Aruba, i sin lubidá idioma materno di un gran mayoria di poblashon di Aruba. Ku hopi amor i dedikashon nos ta sigui traha pa papiamentu. Den transcurso di diesdos aña y mei, Fundacion Lanta Papiamento a organisa diferente actividad, actividadnan manera curso di papiamento, exposicion di diferente material na papiamento combina cu tiki baile, cosnan folclorico y musica cu ta expresa nos sentimiento den nos idioma materno, Tertulia, Tambe nos a organisá mini simposio, konferensianan internashonal i kues nashonal. Ku e aniversario di Koper aki nos kier dediká mas atenshon na e parti di kòrpus di nos idioma, papiamentu, Spesífikamente e parti di material teksto ku ta eksistí i modernisashon di esaki. Nos a inisiá ku e telekonferensia aki ku un parti informativo. Mi persona lo duna informashon ku lo toka un poko di historia i material tokante mpapiamentu. Despues lo sigui un kombersashon ku dòkter Martha Dijkhof di Fundashon Alsa Papiamento di Kòrsou i Ey Suarez ku a desaroyá un banko di palabra digital na papiamentu. I por ultimo, un kombersashon ku Peter Scholing di Biblioteka Nashonal di Aruba tokante digitalisashon di buki material na papiamentu. Ta sientífikamente probá ku e idioma materno di un mucha mester tin un lugá prominente den enseñansa ku e mucha aki ta risibí na skol. I siensia ta basa riba e realidat di bida. Tur maestro sa i ta eksperensiá esaki tur dia den nan práktika di skol, ku pa un mucha siña e mester komprondé loke e tin ku siña. Pa hopi dékada a neglishá e asuntu aki na Aruba, Pasobra, komo kolonia hulandes, Aruba mester a kumpli ku eksigensianan di Hulanda, formalisá den un lei di aña diesnuebe trinta i sinku. Te ainda tin bos ta insistí ku nos muchanan mester siña na hulandes i ku papiamentu no por drenta skol. Aktualmente e argumento no ta ku papiamentu ta stroba siñamentu di hulandes, Òf ku esei ta pará den lei. Òf ku papiamentu no tin balor. Nò, nò, nò, nò, nò. No konfundí. E argumentu ta awor ku no tin sufisiente buki na papiamentu. Awor tin un regla masha fuerte ku ta bisa, Si no tin demanda, no tin oferta. Si tur e tempu ei a prohibí papiamentu den hopi área di sosiedat, entre otro a prohibié di drenta enseñansa, ken lo traha material pa keda wardá den kashi òf bou di kama? Pero ironia ta ku na momentu ku den dékada sinkuenta, tempu ku nos lo a haña statüt i bira outónomo, ya a kuminsá papia di papiamentu den skol. Diferente outor a skibi buki i a produsí buki i poema mashá bunita mes na papiamentu. Obra treatral na papiamentu tabata mas ku normal. Sin embargo, e bèrdat amargo ta ku enseñansa no tabata ta i no ta hasi uso di e materialnan aki. Pasobra no tabatin, i te ainda no tin papiamentu den mayoria skol. En todo kaso no den skol básiko manera ku nos lo tabata kier. Afortunadamente poko poko pero sigur e ambiente na fabor di papiamentu a kuminsá krese. Ehèmpel klave ta e echo ku Papiamentu a drenta skol avansá komo materia i tabata tin un proyekto di ku yama Skol Multilengual. E proyekto aki ta basá riba idioma Papiamentu. y cu tin tambe den su curiculo tres idioma stranhero, esta, Hulandes, Ingles y Spañol. E contexto multilingual di Aruba ta pone cu nos no por haci e mesun eror di dos siglo, esta tin un enseñansa solamente den un idioma y pa colmo un idioma stranhero.

Neglishá idioma materno di mayoria i e di dos idioma di e resto di poblashon ta un atake riba desaroyo di konosementu i personalidat di e mucha. I esaki ta stroba e mucha di siña, ta hasi enseñansa algu difísil pa e por traga. E realidat den mundu di enseñansa ta ku no tin niun duda mas si papiamentu ta importante pa nos mucha, si òf nò. I konsekuentemente tambe pa nos adultunan. P'esei Aruba ta straño ku te ainda ta purba tene papiamentu pafó di enseñansa. Pa no bai den diskushon di sí i no, nos Komishon di Aktividat di Fundashon Lanta Papiamentu a tuma kontakto ku tur e bibliotekanan na Aruba, pero tambe na Kòrsou, pa wak kiko tin na material na papiamentu. E kosecha ta inmenso, shownan. E kòrpus di papiamentu, pues su kurpa, tur loke tin skirbí, ta inkreiblemente grandi. Banda di hopi material antiguo, pues di promé ku diesnuebe sinkuenta i kuatro, tin masha hopi bunita material desaroyá den e último shete dékadanan, produsí no solamente pa instansianan ofisial, sino tambe pa instansianan òf i òf outor privá. E koperashon entre Aruba, Kòrsou i Boneiru semper tabata ehemplar riba e tereno aki. I komo ku nos ta den un era digital, mayoria di e material aki ta aksesibel na un manera masha fásil. Tur instansianan aki a traha inkansablemente riba nan katálogo òf biblioteka digital. Den siguiente slide boso, komo televidente, por mira Kua ta e websitenan ku tur hende por usa pa yega na e materialnan aki? Fundashon Lanta Papiamentu tin komo invitado awe Dòkter Martha Dijkhof. Ken ta señora Martha Dijkhoff Martha Dijkhoff a promové na diesnuebe nobenta na Universidat di Amsterdam ku un investigashon tokante struktura di palabra i struktura di idioma na papiamentu. El a logra esaki Cum laude. Pues cu Doctor Martha Dijkhoff nos tin cu nos un linguista di marca mayor y sigur riba tereno di papiamento. Martha, con a yega na crea e producto Banco di Palabra? Bon, mi ta bisa ku ta mi so, e Suarez, ku ta di Suarez i kompania, ku mi i Alza Paviamentu, nos a tabatin un sintimentu ku mester tin algu ku un hende ku ta papia paviamentu por akudí na dje riba internet, anto haña papiamentu den un dat banko di datu. Anto, ami ta lingwista, eis ta un hende ku ta traha den e mundu di teknologia digital, anto e a pensa kon nos lo hasi esaki, kon nos lo traha e banko di data, e ta un hende ku ta traha ku. e aspekto digital, anto e a sèt òp e banko di data. Anto ami komo linguista a join e i huntu nos ta fortifikando, kreando, adaptando, hasiendo e banko di data kada be mas mas mas interesante pa e papiadó di papimentu. Por ta eis ku konta e ora i despues kon esakto a sosodé den transkurso di tempu. Ku kua meta boso a yega na e produkto aki? Kon e meta ta en general pa un hende haña papimentu riba internet? Si un hende, si un mucha buska un palabra, kualke palabra di un para na pakementu òf di un mata, e por hañ'é, e hañ'é, e ta busk'é pero e ta hañ'é pasobra pakementu no tin, e no tin nada, no tin un plachi sikiera. Anto nos meta ta ku e banko pa si un mucha na skol òf kalke hende ku tin habla pakementu ke buska algu, e por hañ'é sikiera ku e informashon ku nos ta provee. Anto um boso tin experiencia cu e ta wordo usa na scolnan? Um, na scolnan nos no sa, nos tin por ta eis pa contesta esaki, pasobra e por wak ta ken ta usa e banco di dato, di dato pasobra um e e ta wak den e manera cu e publico ta usa e eis. Bo ke elabora riba e parti aki? Okay. Si, Martha. Liefde? E, is, e, promé ku tur kos, bon bini na e programa, anto mi ta Danki. um, deseá di sa ken ta Ace Suarez. Si, eh, eh, mi ta un hende ku ta tra em, ku computer, ku database, ku teknologia em, en general. En mi ta buska solushon eh, na barata of betaalbaar pa organisashon ku ku non-profit, manera un stichting ku ta yuda mucha buska trabou òf reklasering di Aruba òf un stichting non-profit. En mi ta usa open source software ku ta mas barata pa adaptá i tambe e ta mas fásil pa adaptá na papiamentu pa pa traduci e software na papiamentu. Ke men, nos ta papia di un banko di palabra, nos no ta papiando di un diksionario òf. Signifikativo, e no ta un diksionario no. Te ainda no, pero e teknologia ta por wòrdu usá pa traha un diksionario

Am Anto, pa mi cu pa pa bo sa nos ta creando e comunidad ey poco poco pasobra a traves di Alza Pavimentu mi ta dunando un curso awor anto nos ta propagando e banco tambe riba Facebook pa haya hende cu suficiente conocimento cu por yuda traha na e banco di dato pasobra ta un trabao natural si bo ke pone palabranan di Pavimentu den dje Anto nos pensa na e tres islanan. Ta un trabou, manera nan ta bisa di Sísifus. Ta un trabou masha grandi, ta un trabou laborioso tambe, pasobra un ta sna-sna bo ta hisa e palabra tire riba e banko di datu. Bo mester pone nifikashon, nos ta poniendo plachi, Na e palabranan nos ta pone e manera e palabra ta zona, nos ta dun'é un nifikashon na hulandes, na spañó, na ingles i nos ta duna den ora nos por, pasobra no ta tur palabra pero nos a kuminsá ku esei tambe, nos ta duna un splikashon di e palabranan papiamentu. Kòrè ku tempu Ta tur e diferente sektornan aki den e banko tin ku keda yená i pa Aruba nos ke tambe pa e e persona di Ruba tambe rekonosé i buska e palabra den su ortografia. Wèl esei ta stapnan ku nos ke bai hasi pa yega na un banko di dato ku ku realmente ta por keda usá pa henter e e Komunidat Lingwistiko di Papimentu na e tres islanan Aruba, Boneiru i Kòrsou.